Soñ nazlı degen kim?
Yur gezmey endi barıp baqayıq, neler bar bu şeerde, öyle qızım? Büyük onlardır Bercey, yoqsa Aqmescit baqarıq, öyle qızım? Nazlı Gireyhanen, öyle qızım? Nazlı, soñ nasıl şeer, qızım? Bir künler dülberce öyle qızım? Yoq. Yoq. Aqmecit dülberce? Ha, nesi Aqmecitin dülberce? Ben bunda yaşayacağım. Ha? Bunda yaşayacağım. Bunda yaşayacağım. Yaxşı. Nazla, biz söylemedik. Ne yapmay biz kiteyik? Art Center Fest. Neçün biz onu qıdıramız? Ne içün? Sen bilesiñ? Çünki bizi davet ettiler Lilâ hanım Bucurovanıñ kontsertine ve biz keteyik andan almaya biletleri, öyle qızım? Bu tsentr, bu merkez, şeerniñ merkezi bu. Bunda bir yerde tsirkniñ qarşısında. Aa, mına men onı taptım, Nazlı. Mına o, mına. Baq, onıñ üstünde yaza FES. Artsentr FES. Andan biz şimdi alacamız biletlerimizi. Öyle, qızım? Çünki ayın sekizine olacaq Leyla hanımın yubileyi. Biz onda davetlimiz, baracamız. Bitta adını da alayım, abletofta. Baq, ne bunda yazılı, FES. Divan ğaliba, tatlı. Tatlı divan. Tatlı divan yazay. Dilber able bu men öylese. Aa, bu able. Anladın Nazlı, bu kafe kibi bir yer. Yanında magazini onıñ. Sen kir özüñ.

Beri er şey baqa, şimdi qızım. Bax qızım, bunda bile yürecikler de bar, bax qızım, bile yürecikler. A davay eksini alırıq. Şimdi toqta, baqa, er şey baştan. Bax, bunda ep türlü bilezikler, sen kördiñ, bunda ep türlü bilezikler bar. Bunda ep türlü oyuncaqlar. Belki bu abu qırımtatarca laf eten oyuncaqlar, biz olar işini sorarıq, öyle qızım? Maqnasını Dülber bunda bile resimler, no bu nağışlanmış bu neler, ııı, kartinalar. Hıdır dedeni bunda nesi bar bax reklaması bile. Trikota, trikota. Trikota, o belki tatarca trikota, ana tilinde, men bilesem, baxa bile quşaq bar bunda, Dülber soyu. A bu sinetçi patruh. Öyle. Sen olarnı menden güzelce bilesiñ, Nazlı. Mında ep türlü qalpaqlar bar, baqıñız. Dülber qalpaqlar. Hanı qalpaqlar? Mına qalpaqlar. Ep türlü milliy qıyafetli urbalı quqlalar bar, baq, böyle. Quran qapları bar. A bu ne, pıçaq? Öyle.
Bilmem, belki de o pıçaq öyle. Oy, o yer ne nazlı. Aa, baq, üstünde tamğası da bar. Tamğa da bar üstünde, baq. O pıçaq. Qoy, qızım, yerine. Aa, bunda ep türlü futbolkalar bar, baq, qızım. Anladın? O, futbolkalar milliy. Milliy. Pek dağıtma, qızım. Bir denesini aç baqayıq, tepedekisini aç baqayıq.

Bilmeyim, bu belki telefon saqlamaq içün, ne, ne bu oluy olmay ya da. Bilmeyim.
A siz yazıñız, ne bu? Balaçıqlar yazsınlar sınavda. Ana defteri. Ana, a, ana defteri. Uhum.
Babası. Uhum.
Hohlalar hep türlü. Anladım. Küçük bayraçıqlar.
Neden bunda bar? Baq, mesela, sen güzel, meraqlı tükân, öyle qızım? Er türlü fesler bar, fesler.
Nağışlı fesler.
Bu nedir, le, toqta baqayım. Bu, bilmeyim, bu bir nakleyka, ğaliba, nazlı.
Baqayım yerine, qızım. Örtülü able, baş örtüleri, öyle ya da şarflar, nasıl deme. Bil bir sözcük var. Bana able, yazın sal bu ne? Bu? Sen bu bilesiñ ne? Ne? Bu men bilesem,
bu men bilesem bardaq üstüne qoymaq içün şevle, stakan qoymaq içün üstüne ya da filcançıq üstüne. Öyle? Ne, ne içün bilesiz, Nazlı? A, bunıñ üstüne qoyasız filcançıkı, soñ masa kirlenmey, sofra kirlenmey. Silmemek içün, nu, bozmasın diye, añladın? Baqıñız, nasıl bunda biber bar, er şey. Ne bunda dan bar, ablez. Çantacıqlar var able. Fesler var ep. Fesler var ep türlü fesler. Fesler körmeyim fiyatnı. Dülber fesçikler. Kitap küçücük. Kitaplar da var.
Narodnıye skazki. Krımskıtatarskıy bak nasıl güzel.
Qaçan alındı? Bu ne toqta?
Çiçekler içün.
Ovuşi.
Tap baqayım dey. Meyva, sebze ve diger ösümlikler.
Bunda var çoq.
Bunda. Ay, yavaş. Yavaş, yavaş. Nedan var bunda baqayıq.

Toqtınız, men abdraftnı çıqarayım, bunda çantalar er türlü. Bu, belki de, teriden yapılğan çantalar bu, belki de. Yavaş çıqtım, nazlı, maşallah. Dur, paqnasın, bayraq dülber. Dülber, bayraqlar.

Altmış iki.
Yedi altmış ikini diskler öyle bazı? Aha. Ne kerek mi halğa etmek, a bundan a uyalmaq? Oluy bundan a uyalmaq.
Kimse halğa etmey. Bundan da anasın, deti vayne. Mana bile podstavkalar, tarelkalar.
A bunda ise baqnız böyle davetnameler öyle ya da hayırlavlarnen. Hayırlı yaşlar olsun diye otkritkalar ile. Bakın sabundık nasıl kolonçiki biz taptıq.
Tamğa. Uluy kurtkaya pritsepil kızım. Ne kadar çoq mında ep türlü. Abları alırıq, yaxşı. A bizim biletlerimiz azır.
Azır, mını alıñız. Köster biletlerini Nazlı. Mana çevir. Maşallah. Dört bilet. Ana alırıq eki ruçka.
Yaxşı alırıq eki ruçka da yaxşı. Oldu biz her şeyimizi aldıq kitemiz öyle Nazlı? Yok.
Sağ olunuz ayt kızım.

Mında oturmağa yerler bar.
Yoq, Nazlıbek, sen kirmek anda. Amma da, isteysiñ kirip baqa, isteysiñ kirip baqa. Mülkün az. Yoq, qızım, bunda tatlı sataylar. Haveynen tatlı satalar, añladın? İsteysiñ, yür kirip baqa, isteysiñ? Yur. Nazlı kiter edi, kiter edi, soñ ne kördi qızım? Kelin kördi, öyle qızım? Nazlı, ne sen şeerni pek begendiñ, öyle qızım? İstemez kitmek bundan. Bizim daa çoq işimiz bar, qızım, biz biletleri aldıq. Kelin kördi nazlı meraq ete öyle qızım. Yurdan qızım. Yurdan baqaq neler var Aqmescitte. Şimdi bize gerek o tarafa.

Ah, menim cancığım! Greyhan, sen qalacañ mında?
Qalacam. O da Begemda. Öyle? Sen Begemden? Begendim.
Küle?
Demek, Begemda. Tutakasınen yürmey eş yerden. Nazı pek Begemda.